Элӗк тӑрӑхӗнче аслӑ ӑрурисен спартакиада иртрӗ. Арҫынсемпе хӗрарӑмсем дартс енӗпе ишессинче эстафетӑра хӑйсен вӑйне тӗрӗслерӗҫ. Вероника Павлова корреспондент каласа кӑтартать.
75.
Чулкаҫ Юнтапари Петр Григорьев дартс вӑййипе темиҫе ҫул ӗнтӗ туслӑ. Килте Галина мӑшӑрӗпе тӑтӑшах тӗл перессинче ӑмӑртаҫҫӗ. Ҫак спортпа кӑсӑкланасси парнерен пуҫланнӑ иккен. Малтан кӗрӳ подаритор пӗр пӗчӗкрех тас. Пӗчӗкрех те магазин лавккаран хам тепӗр пускине илтӗм. Перкелеп. Килес килет, тухас килет, ларас килмест килте. Упӑшка галерейсӗр картина
Не знаю, килте анчах пуль вӑл. Кунта не знаю, а урасам чӗтреҫҫӗ кунта. Дартс вӑййин кӑсӑклӑхӗ чылай. Ӑна лотерейпа та танлаштараҫҫӗ. Мӗнле газ, мӗнле вӗҫет тенӗ пек те вӑл ӑна пире Муркашша каласа ӑнлантарчӗ. Вӑл тет лоттори тет, эсӗр тет ытлашши ан тӑрӑшӑр тет, свободный пемелле тет. Ун кунта пуй мар. Тепӗр тесен, аслӑ ӑрурисем кунта ҫӗнтерӳшӗн килмен. Пӗр-пӗринпе курнӑҫни мӗне тӑрать, спартакиадӑна пурӗ ҫитмӗл ытла ҫын хутшӑнма кӑмӑл тунӑ. Хӗрарӑмсем те арҫынсемпе танах винтовкӑран тӗл перессинче тупӑшрӗҫ. Хӑй вӑхӑтӗнче училищӗра, калининде училищӗра ӗҫленӗ ҫавӑн чухне персе. Унта кӑтартусем ман питӗ лайӑх пулса, ун чухне ҫамрӑк пулнӑ, куҫӗ те лайӑх курнӑ, халь кунта алли те чӗтрет, ун куҫӗ те лайӑх курмасть, но ҫавах хама тӗрӗслес килет. Ӑмӑртӑва Элӗк тӑрӑхӗнчи пур территори уйрӑмӗ те хастар хутшӑнчӗ. Спортсменсене хавхалантаракансем, кӗмӗл волонтерсем. Вӗсем тӑрӑшнипе пӗлтӗр ҫуллахи спортокиада йӗркеленӗ, хӗллехине те ирттерме сӗннӗ вӗсем. Ҫак ӗҫӗн усси куҫкӗрет. Пурте пулин те вӗсем паян куҫӗсем пурте савӑнӑҫлӑ, кӑмӑлӗсем питӗ тулли. Хӑйсем ирӗкӗпе пӗр-пӗринпе тӗл пулаҫҫӗ, калаҫаҫҫӗ. Вот э, ҫакӑн пек пурнӑҫ ӗнтӗ пирӗн малашлӑх пуррине пӗлтерет вӑл.
Ача чухне ишнӗрен вара ишмен почти. Тахҫан та пӗрешкелен ӑна. Шкулта чухне, если ҫамрӑксӑр организм пулса, первый мӑрсна йышӑннӑ пулатӑнччӗ пулин чухнех. Кӑмӑл-туйӑмсем лайӑх. Пӗр шыва кӗрсе тухни мӗне тӑрать? Бассейнрах шыва кӗрсе курман-ха ӗнтӗ, хамӑр хыҫри пӗвере чӑмпӑлтаткаланӑ. Ну, хутшӑнни та теме тӑрать тесе шутлатӑп, хутшӑнни те лайӑх. Энерги парать пуртак ҫава. Дыхание ласланать, а то удаймастся. Бассейн уҫрӗҫ те, вара хамӑр ял хӗрарӑмсене пӗрле пурте каларӑм. Атӑрка бассейн ӗҫре пурте ҫитерӗм. Ялта пурӑнакан хӗрарӑмсем калаҫҫӗ, утӑ самба ӗҫлесе алӑк хула самӑратма пуҫласа караҫҫӗ те, ура самӑрта ӗҫлеп тетчӗҫ малтан. Бассейн ӗҫре пуҫларӑмӑр та ҫав ыратнисем ертсе карӗҫ. Спартакиада хӗлхем спорт комплексӗнче иртрӗ. Йӗркелӳҫӗсен сӑмахӗпе, ахаль чухне те кунта халӑх йышлӑ. Аслӑ ӑрурисем эрнере икӗ хут бассейна тӳлевсӗр ҫӳреме пултараҫҫӗ. Пурӗ Элӗк тӑрӑхӗнче пилӗк ытла пин пенсионер. Вӗсене обществӑлла ӗҫе хутшӑнтарассине пысӑк тимлӗх уйӑраҫҫӗ. Спартакиада ирттерессине вара йӑлана кӗртесшӗн. Сӑмах май, ку хутӗнче чи хастарлисем элӗксем пулчӗҫ. Ехремкассипе Тавӑт ял тӑрӑхӗсем те малтисен йышӗнче. Пурне те медальсемпе тата Хисеп хучӗсемпе чысларӗҫ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Вероника Павлова, Дмитрий Макаров.